Ripod gidwa keto kuonde mathoth ama onego bed ni oganda jotie. Akoro kaunti ma Nairobi to waneno ka noseket thenge kuondego eko adek. Akoro kauntis mamoko to wakia ni chalo nade, lakini gima nowachi en ni jogo eko ama oseyudo masirano endo kata midhiero kaluwore kod wach oula hmm. ma sani opong'o kauntis mopogore opogore kendo osemiyo oganda mathoth owito ngimagi. Piny owacho biro konyogi e yono endo makare. Nyadendi Shila, nyoro kane waneno wechego eko mag mag odhiambo e wang' jowino mar chuny onagi TV, ne waneno ni nitiere gwengego eko kaka mag Mai Mai. Ma bende kane oganda onindo gotieno to ka gichiewo gokinyi giyudo ka koro gik moko oywer. Emomiyo ne wawacho ka ni ka ka in e gwengego eko ma bende koro koth nitie, to kinindo gotieno to bed kitang' ahinya nikech inya chiew iyudri kamachielo. Koro wayudo ni ah, jogwengego eko ne ok gikwayo kony, En mana ni dhano mathoth ahinya iwacho ni dhano prang'wen kod aboro be nowito ngimagi. Koro dhano mia achiel kod ochiko nose nosekony noseyud kanyo kuonde mane gilale. Ka dhano prariyo kod auchiel to be koro pod olal pok ong'e kuma ndachi nitie. Koro aparo ni eh, en wachno ero ma onego bed ni sirikal koro keto gino ero ma bende koro nyalo konyo oganda. Ee, mondo gine ane ni ere kaka inya tim ma, ere kaka ma nya bedo. Ee. To bende Gerald ka wang'iyo uh, midhiero no endo mano juko jodak ah, mag ah, Mayo Mayo mm. wayudo ni jalup jatend piny Kenya mano Migosi Rigathi Gachagua mm. ane ah, ochopo e kor gwenge go e koma kono kendo ne gidhi kata ne gichiwo lit mag mag gi ma lit mag mag lit mag kuyo ne gwenge ote go eko mag kuyo ya ote eh. mag eh, lit kod kuyo ne gichopo eh. ne ochopo e gwenge ma kono kendo ne odhi mondo ogone gi mos kuom masira mano yudogi mm. Ah, kendo komachielo wayudo ni jatend migono endo mar arita kwe mano migosi kithuri kindiki en bende ne owacho odiochieng' manyoro Nitiere komiti ma ne omi seche no gichako tich nyoro nyaka wang' nyaka wang'ol saa aboro mar odiechieng' ma kawuono mondo ging'i ane ni jok mage moseyudo masira kasto bende ne owach ni bang'e to gidhi chiwo pachgi mopogore opogore mar nyiso oganda jo Kenya gigo eko monego bed ni gitimo kata okenge monego bed ni gikawo mondo giked kod wach midhiero mar pi oula masani okwako pacho ka endi. Nyadendi Sheila, uh, king'iyo kaka sani piny Kenya koro dhi, mm. apa ni koro sirikal onego were gi weche moko wach moro amora ma koro gitimo mm. mondo mi ging'iya ne wach mar oula ni nikech wach mar oula ni waseyudo ni ohinyo jo Kenya mathoth. Mm. Kendo kata gwenge go eko bende ma Nairobi kende, en aena gwenge mathoth kaka kata Kisumu ka entie gwenge go eko kaka ma Kano, mm. Homa Bay entie gwenge go eko kaka Karachuonyo. Mm. Koro apa ni sirikal onego bed ni keto pesa moro bathe motegno. Mm. Sirikal owe mana ng'iyo wechego eko mag eh, gik moko ma be pod sani ok kony. Mm-hmm. Wechego eko mag tuke, nitie tuke moko ma be giwe aweya sani mondi. Mondo gikaw gini kaka ne gikawo korona, mondo wachni otiek mondi. Ting'e ni um, Gerald nitiere piny owacho osebedo ka keto tenge omenda mag konyo masichego eko mabiro apoya nono. Koro sani ende mano onego bed ni gigolo omenda cha kendo gigonyo gikonyo godo oganda jo Kenya nikech ka wang'iyo gwenge go iko mag Mau Mau to wayudo ni iluongo ni Kijabe Dam mm. ema ne okelo masira maket kod mano. Koro en be it's a great lesson ma piny owacho onego bed ni oland. Sama igero dam to onego bed ni igere e yor lony noendo mong'ith kata maber nikech wayudo ka koth masani osebedo e pacho kaendi ema nomiyo dam cha nopo kendo nonego ji mang'eny e kor gwengego eko ma kono ma en lit kod kuyo ne piny Kenya nikech ne ji mang'eny nowito ngimagi. Mano ka waweyo oko jogo eko ma nosewito ngimagi e dierego eko machon kocha. Koro koketgi kanyakla to wayudo ni kwan jogo eko mosewito ngimagi e pacho kaendi kanyakla gin jogo eko mang'eny ahinya to mano ing'e ni duoko piny uchumi mar piny Kenya mm. nikech oduoko kwan jogo mosewito ngimagi ng'eny. Tapani higani ka nochakore eh, to wasewito ji mang'eny ahinya. Shila, apani ka opim gi korona kaka ne higa mokwongo mar korona chalo gi sani, apani ohulani osetero ji mathoth nikech iyudo ka jomoko ni kata e lori mm. to bang'e to lori noyuero kata nyoro wayudo ni basno ero mar Easy Coach mm. ne oyuero e gwenge weko ma Nairobi ma bende ok wang'eyo ni ji adi ma bende korona owito ngimagi. Mm. Koro apani onego weche gi ng'iane motegno Mondo sirikal one ane ni ang'o ma ginyalo timo mm. kaka ne gikawo wach mar korona. Kendo onego bed ni iketo chik monego bed ni ji luwo mondo ong'i ane kok inyalo chung midhiero ma sani okwako piny Kenya. Kawuono gokinyi ne adonjo e social media kacha to aneno ka nitiere ji mane oting'ore e gari matin iluongo ni olwenda, mm. gach olwenda to giidho nyaka malo malo mar wi gari koro to king'iyo mbele gi to nitiere pi mane chal ni macha ni yawo to pi osepong'e koro pi ridore to biro pino biro in a very speed moro mani, mani malo sana koro iyudo ka jogi oidho gari ni to giluore i gari ni ging'eny gi yani gi over gi overload mm. mm. akoro iyudo ka dereva mariembogi bende ni mana gi that strength kendo odwa ni mondo okadh gi jogi pigi cha. Koro kapok gichopo kata e dier pi tiyudo ka gari olose control gite ne gidonjo e pigi cha. Kendo ineno anena gi wang'i koka gidhi pi terogi. Ting'e ni pi ka terogi to kikia go abal to kwa bahati mbaya iwito mana ngimani. Koro aparo ni piny owacho kata piny tend counties mopogore opogore onego bed ni keto chike kendo sani ema onego bed ni koro apisas mag obila e gwenge mopogore opogore mondo oket arita makare. Nyadendi Shila apa ni uh, mago gin moko kuom uh, achiel kuom gigo eko mabende wadhi wadhi wacho gi wendowa ma kawuono mm. mabende osechopo. Mm. Adwa ni ka ang' obiro to ebe onyiswa pache ni wach mar oula ni mm. chalo nade nikech waneno ni be oula ni ng'eny sani ng'eny rowere mohinyo nikech rowere moko be yudo kata nodhi omer odhi oywer gi goula iyudo gi mana bang' ndalo adek. To nitiere ohulano bende, ohulano mane ohinyo jo Mai Mai be. Adwa ni ka be ni producer wa nyalo ketonwa mondo joneno one ane kaka ne gwenge chal e Mai Mai mondo koro gibed mabor gi kuonde machal kamano.
kumi za usiku tukiwa tumelala, ndio tulisikia mgurumo mkubwa sana wa maji. Hiyo maji imeosha nyumba za watu, watu walikuwa wamelala wamebebwa.

Ng'ama nie lavi ng'e ni puonjo tek, hera ema puonje. Manie hera ing'e ni chiko tek, hera ema chike. Ng'ama nie lavi ing'e ni puonjo be tek, hera ema puonje. Gadiera love yiero kende, oyiero toto jaber. Hai nyikwa Ramogi ma en Fredi Jakadongo Madisko mar Chuny Onagi TV. Ahero neno Chuny Onagi TV adundo joluo nikech mae e kama jothumbe te. Mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae e kama wayude puonj makare, mae e kama wawinje thumbewa ma nyasani gi ma nyachon. Mana ka, med hero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mana e Chuny Onagi TV, Adundo Joluo.

iyudo mana e chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwakou jokanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Gi nyinge ne iluonga ni Sospita Obungu Owich. An president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. kawuono ni wantiere chuny onagi tv kendo wakwayou oganda duto te kamoro amora ma untie ma e kama dundo wayweyo godo kaka oganda jokanyanamo biuru duto
ineno chuny onagi tv chuny onagi tv adundo jaluo

Koro Musa mane owero kiwinjo kowacho ni adonjo peni joyues noywa kadiera oguche jana kach ng'ama long'o sana bende omini edi festa gi chambo bende Tom Juma mago osiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV e giruwa masani mwadwa promote. Koro jothurwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma playwa e Luoland. Winjo Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye ma mondo waritre.
Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Akweyo ujo kanyanya monje, ujoin wa monje wa support Onagi TV. This is our new thing coming in in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Um, ng'eyo Kane Musa Juma compose this thing, no compose ka en e oda e US. To he dedicated this music to my family. That's why winjo kowero eh, ni adonjo Pennsylvania cha ayudo nyaka mama Erika. Iwinjo kowero ni Mama Erika pok ayudo mapimi godo hey.
Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV

Ah, awuok Seme Kombewa, ja Central Seme Ward. Kendo ajapuonjra, jatiegre e skul mar Kisii University. Erokamano. Mopogre gi bedo japuonjre kata jatiegruok Kisii University, ang'o kendo mitimo? Ah, Kisii University kanyo an a jatelo, kendo atelo ne department mar psychology gi nyithindo duto te ma interested e. somo mag paro gi mental health kaka iluonge gi kizungu kod somo mamoko motenore gi psychology kaka iluonge gi dho kizungu kendo atelo ne nyithindogo duto te matime e skul mar Kisii University kanyo. Ah, kiwacho ni telo ne nyithindo duto te mabende nitiere Kisii University, jano nya bwok ahinya ni to telo ni tichako nang'o? Eh. Dinyiswa ane ndachi kata kaka nichako jani ni mar telo. Ok, telo en gima ichweyo go dhano kondo kendo ok en gima inyalo wacho ni ng'ato nyalo chiew achiewa to paro ni onyalo chako bedo jatelo to chak achaka kamano. Koro kata king'iyo e dalawa nonyuola nyathi mokwongo kendo adongo ka ajatelo nikech ne an gi nyithindo maluwo bang'a ma nyaka nabed responsible kendo nachak abed ng'ama duong' manyalo take care of my sisters. to gi jo nyithindo go duto te. Kaeto telo be en gima bira bira ma bira bira miwinja winja ka in ng'ama onego bed jatelo. Aeto telo nabedo inspired gi bedo jatelo e kapod a rawera nikech king'iyo e kinde mag bedo rawera ka en ema kuma shida mang'eny mamako ga dhano chakore ga e stage mar bedo rawera nikech Kanye ma rowere nigi teko mang'eny kendo muchgi ng'eny kendo ginyalo timo gimoro amora monyalo dwaro ma ok obedo gi penjruok ni to gini dhi konya kata gini ok dhi konya. Koro nang'iyo ni ndara mar bedo jatelo ni nyalo konya e inspire kendo puonjo rowere duto ma gin osiepena kata ma ma mong'eya kata ma wabudhogo kata matelo negi kang'eyo ni kae manyalo bedo grassroot mar problems duto te machakore ga e ngima eh, ji duto. Kaka uh, jatelo noero ma Kisii University mm. ng'wech ne chal nade wang'ega pile pile ni ng'wech ok yot mm. nobedo ni nade kaka ng'ano ero mabende ne dwaro kom no e uh, ok anya wacho ni nobedona matek nikech uh, en gima ni kuoma kendo kane wachako ng'wejno ne en gima nonena nena ni ka kendo koro onge competition nikech kapo ni ng'ane oriwo debe gi ng'ane to kanyo chal ka gima onge yiero mm. koro en gima nokobedona matek ahinya koro anyalo wacho ni en gima nochueya ni mondo abed jatelo kendo ka keto lweta e gimoro na dabedo jatelo to pok okelonaga pok abedoga gi ng'wech matek eh. kaka kaka jatelo uh, isebedo ka be nitiere rowerego moko be misebedo kinyiso kata inspire kata iwuoyogo imenta gi kaka ng'ato nya bedo jatelo nikech wang'e ni sani rowere oluoro gik machal kamagi. Kinyiso ng'ato ni idhi telo ne ng'acha to owacho ni an kanyo ibiro nega. Be isebedo kiwuoyo kodgi kendo inyisogi ber mar gini? Uh, mano penjo maber kendo anyalo wacho ni ka nadonjo e telo e Kisii University kanyo uh, nobedona mayot nikech naduoga abedo uh, connected gi jotelo mamoko mawuok e mbalariany mopogore opogore kendo kanyalo luongo achiel kuom gi en former president ma Kenyatta University mano iluongo ni Teddy Osano. Uh, Teddy Osano noyawo movement ma riwo nyithindo duto te kendo jotiegruok mag mbalariany duto te mane Kenya ka miluongo ni Comrades of the Republic of Kenya Movement. Kendo kanyo be nadhi alare kom moro ma Nayombo uh, tele director of institutional coordinators and deputy kendo kanyo wayudoga platforms mabeyo kendo platforms minyalo bedo mentor mag nyithi, eh, nyithi university go mang'eny nikech king'iyo e mbalariany kanyo kanyo emonego bed ni ng'ato pache yawore kaka ng'ato ni ka koro kaka asewuok dala biro ka kenda adak e oda kenda kendo onego achak dak mondo afweny gima nyalo konya in future koro kanyo ma wa make sure ni wayawo pach ng'ato kendo mentorship programs mwatimo ng'enyga um, I ensure ni ipuonjo ng'ato kendo kata kipuonjo ng'ato one at a time uh, anytime mi iyudo betie gi osiepeni ti ensure ni you do a lot of mentorship kendo ipuonjogi ni this is the way to go and this is not the way to go. Eh, kapod wan mana e mbalariany kae wang'eyo ga pile pile ni seche moko uh, wabed gi ng'anyo moko ma tindo tindo e mbalariany. Mm. kaka jatelo un ema uloso ga gigi koso nitiere ng'at machielo ema loso gigi to be uyie ga kodgi koso un be un ga mana gi piny piny kae ah, kanyo kendo be en penjo maber nikech ah, nitiere language ma nitiere languages ariyo mm. kendo iyudo ka nitie language ma kiwacho gi joma nie ofise madongo dongo gi kaka sani waneno kaka wan gi chandruok e Kenya ka Uh, nitie language ma kiwacho to ka gineno ka gipuuza to nitie ka the other language kendo mano gima is very constitutional kendo en e katiba manyiso ni if the other one is, doesn't apply to moro ni ka, kendo nyalo apply koro kaka jotelo e mbalariany kanyo bing'eyo ni ka wanyalo dhi e ng'anyo wan ema ngima wabedo ga e hatari nikech yot mondo mi oriembi e skul ni dhi moro oganda kuchocho to ichak iriembi e skul ni ni ikelo ng'anyo e sikul. Koro nyaka waluwga steps mowinjore, nyaka wa follow up in a very uh, uh, direct steps ma wang'eyo ni asetimo ma gi ma to ma gi ma ofail koro oyiena timo kama. To duto te kaka anyalo wacho e sikul masome kwaluwoga steps go to most of the steps giwinjowaga kendo duoko mag gik mwadwaro timorega e yo makare. Koro pok wa timo ga ng'anyo nyaka nadonj e telo e skulno. Matiende ni tendi ema ber koso jogo eko ema koro gik mitimonegi ema koro giyudo ka gin satisfied? Uh, mano luwore koro gi kaka jatelo winjore gi jotend skul. To jatelo kok winjre gi jotend skul to nyiso ni kidhi kwa gimoro ne jo sikul kanyo gi jotelogo to duoko ok dhi bedo maber to dhi chuni ni dok kuom nyithind nyithi sikul taeto itimo ng'anyo miwachono. Uh, migosi Troven kapod wan mana e wachno ero mar ng'anyo uh, oko kae ka wang'iyo to wayudo ni ng'enyne rowerego eko be mitiyoga godo sechego eko mag ng'anyo to be rowerego be ng'eny rowere be matho ang'o makeloga gik machal kamagi uh, king'iyo kendo kanya nyalo tiyo gi example mar ng'anyo maduong' manobede kenya ka diere siasa mar presidential uh, candidates iyudo ni ng'ama rawera en ng'ama, ng'ama rawera ma nyathi sikul en ng'ama onge kuma otiye kendo en aena nyathi ma ochiew to odhi e sikul to osomo to oduogo e ot. Koro iyudo ka itiyo kodgi eyo marach nikech ka onyise ni ing'ama rawera ma maonge gima timo to iyudo ka maka joma nigi pesa mabiro to nyisi ni wadhi miyo ng'ato ka ng'ato siling' mia abich kata wadhi miyo ng'ato ka ng'ato siling' mia ariyo. Koro bedo ne ga rowere mayot iyudo ka gibiro to giwuondo gi pesa moro matin tiyudo ka rowere owuok mang'eny ka ging'anyo mok ging'eyo ni ging'anyo e yo mane gikia gima dhi mbele titiyo kodgi e yo marach ma kamano. Uh, mano kela e penjo moro ni be en gima kare ka jo siasa koro miyo rowere kata siling mia ariyo siling mia adek mondo gidhi ging'any ok en gima kare eh, kendo uh, ok an ga ok support ga gima kamano nikech jasiasa ki jasiasa to nyiso ni uh, at some point ise make it in life manyiso ni in gi pesa kendo idwa donje telo moko mamalo go mondo mi ibed jotend jopiny to kidwa bedo jatelo to onego bed ni uh, rowere manie sikul gi gima onego bed ni timo negi en ni iomo gi kata kumoro tipuonjo gi kata wach kata ni sani wan gi gik mang'eny mathago rowere Wan gi drugs, rowere odonje kong'o, rowere madho njaga gi gik ma richo te maketho ngima gi go. Rowere odonje chode, rowere odonje gigo gigo mang'eny mathago rowere ng'eny to onego bed ni gitiyo gi opportunity no gi pesa matin ma gin gono mondo mi gikel rowere kamoro achiel ka gipuonjogi eh, eh, consequences mag timo gik moko ma kamago kendo mano e bedo jatelo makare Ah, Migosi Troven, kiwacho ni en gino ero marach, seche ma jotelo koro miyo rowere kacha siling mia ariyo, siling mia adek. To nitiere rawera moro dala kacha ma en oneno ni en gima ber nikech oonge tich, to komiye siling mia ariyo kata siling mia adek no, onyalo dhi moter dala kacha molosgo gima ber. To kaka jatelo isewacho ni ok en gino ero ma bende en gima ber. Uh, en ang'o no ero ma tangi nyis jotendwa mm. mondo otim mondo gine ni kata ka gimiyo gi siling mia ariyo mia adek mm. to ok ni gimiyo gi ni gidhi timo gino ero marach mm. gimiyo gi manya konyo ngima gi mm. mm. uh, ng'at ma jatelo wati gi example mar mbunge wach kata ni mbunge kaka mar constituency uh, constituency en, en a very big area ma there are a lot of things minyalo tiyo gi rowere timo mondo mi giyud pesano. Wan gi nderni ma inyalo kawo rowere tinyisogi ni gibet bunge molo mogingore ndara kata gipa nderni moko mokethore sani koth chwe olo ketho nderni mang'eny e gwenge ma rowere gi odake. Kendo sama gin e gwenge gigo to gik moko kethore mang'eny. Mano opportunity monego bed ni jatelo kata jasiasa man gi pesa kawo rowere Kar tito gi e ndara kuma polise biro nego gie kata gibiro hinyore to keto gi gibedo gi gima ginyalo timo to sama jatelo oketo rawera moro timo gimoro eko miye pesa ok ochuno nyaka obed e ofis moro ni eko mondo ochule nitiere tije moko mamoko minyalo chul godo ng'ato to sama otimo tijego bende kete ma odich ma ok onyal yudo time mar dhi madho kata mana kong'o nikech nitie tich moro manomiye ma kochopo godhiambo timiye pesa ma

Ji mang'eny kabisa sani aneno kochopo ji malawo mia achiel koso mia adek githoth githoth eh, ji ma osetho e pi koro iyudo ka uh, uh, some of the schools ma nyithindo gisome ema jok mane koth odar e utegi okan e skundego kendo skundego emidwa ni mondo chako yaw nyithindo dhi osome nyathi kodhi e skul yudo ka skunde nolok landi kendo ji mane pi odaro okan e skundego. To kopogore gi mano, nderni ma nyithindogi luwo ka dhi e skul, nineno nyoro kaka ne ndara ma Nakuru ma Mayu Mayu nochalo, kendo ne ndara okethore ma ka de bedie ni nyithindo moko nie ndara kanyo kendo nawinjo ni nyithindo moko be ne owito ngimagi e ndara ka dhi skul nyoro. Koro makosa mane gitimo en ni nok gilande e sa makare, gilande ka nyithindo osedok e skul, ekichak igologi kendo ichak iduokogi dala. Mano ok e yo makare. Imulo wach moro kanyo ni ok ne gilande e sa makare. Inyalo wacho ni sirkal ochung' kanye? Sirkal tiyo maber koso sirkal deko?
Anyalo wacho kendo maonge gi luoro ni kanyo sirkal nok otimo maber kendo ne gichwanyo jonyuol nikech kane waparo ni onego bed ni ichoro eh, yepo mar sikunde ne waparo ni timo kamano nikech transport sector no ka nyithindo nie ndara Koth nyalo yudogi kamoro kata ndara moro mok ber mane koth oketho to gihinyore ndara kuondego kendo skundegigo be ema nokane jok ma koth nodar e utegi te ma pod ne giweyo nyithindo wuok madhi e skul eka gi gilando in a very late time ma nok obedo maber ne jonyuol. Janeno mar chunyona gi TV mano iluongo ni Migosi Trovena Sadilas. Wadhi dhi e yueyo machuok ka waduogo to wadhi mana nyime gi twak marwa okinyi ma kawuono.

akwe ujo kanya na monde ujo inwa monde wa support onagi tv this is our new thing coming in in the estate or in the county so please join us to support our friends who we have worked with them for long ujo kanya na my and uh, Bernard Oguche uh, or Benbo and uh, mane Musa Juma Owela tunowela ndalo mane I invite uh, into the states in Allentown Pennsylvania Koro Musa mane owero kiwinjo kowacho ni adonjo peni joyues noywa kadiera oguche janakat ng'ama long'o sana bende omini yedi festa gi chambo bende Tom Juma mago osiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV e giwa masani mwadwa promote. Koro jothurwa te donjuru e Onagi TV, ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma playwa e Luoland. Winjo Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye ma mondo waritre.
Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV, Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo.
Machiegni kendo janeno mar chunyo na gi TV mana ka wadhi mana mbele gi twak marwa gi migosi Troven Sadilas ma bende en jatelo no ere sikul no ero mar Kisii University machiegni kendo. Uh, ne pod wawacho mana wacho ula ma uh, dhi mbele gi skunde go koma bedo lot to penjo na maduong' mane bende apenjore odiochieng' manyoro kanyo en ni uh, sirikal koro ne uh, owacho ni kuno ichoro nyaka uh, wuok tich mero mabiro to bende kochopo wuok tich mabiro ni be dhi yudo ka koro piny eh, oula osedok chien koso sirikal paro apara
ok erokamano uh, ah, sirikal kane wacho mano aparo ni ne gitimo consultations maber kod uh, department mar uh, iluongo ni Kenya Meteorological Department uh, mano wachonwa ni koth biro koro kapo ni gin ema giwacho ni by Monday 6th ma en eh, chieng' ma nyithindo dok e sikul ni ber kodgi to wabiro yie kodgi to pod ka eh, chieng'no oyudo ka koth pod ng'eny kendo yudo ka koth pod ketho gik mang'eny pod ok wanyal yie ni nyithiwa odog e sikul nikech gin e future mar kiny kendo ng'atno endo ma eh, timo marach ne future mar kiny ok en ng'atno makare Penjo maduong' en ni kaka migosi Troven Sadilas Be isiro wach moro ni seche ma koro ula daro ji titero ji e sikunde? Ah, ok en gin maber kendo ah, department ah, kendo migawo motelo ne sekta no onego bed ni ng'iyo gino e yo matut ka ging'eyo ni koth kotimore kaka otimore ni nyiso ni ok en mokwongo to ok en e giko. Ma onego bed ni sirikal nigi eh, chenro kendo gi onego bed ni giikore seche duto te ma ka gima kama ochako timore kendo to en gima inyalo lose ma ok oketho sekta mar education kata ma ok oketho sekta moro amora ma manitiereno. Uh, wayudo ni kane oula ni ochakre to sirikal nodogo bet chien ahinya ne inya wacho ni ne gi sirikal no pok nokawo gini e yo ma serious e, uh, kia ni en wach mane ma inya nyiso sirikal gik ma kamagi kowuok To aparo ni onego bed ni wabet kata gik moko kaka halls kumoro amora. Ok ni ka koro koth osenego ji mohingo mia adek koro eka sirkal ah, wuok oko kacha ni gidwa ni gikony oganda. Bisiro wach moro mane migosi Raila Amolo Odinga wacho ni onego bed ni nitiere pesa no ero miketo aketa kanyo ni en aena mano mar oula. Giwere gi gik moko machielo ma gitimo sani gi concentrate e oula. Ah, mano adier kendo Kaluwore gi penjo ni no aparo gimoro mane miyo moro mane iluongo ni Wangari Maathai nowacho uh, kendo nowacho ni uh, gi dho kizungu ni when you punish nature uh, nyiso ni nature will also punish you uh, over 10 times. Koro yudo ka punishing nature en ni ok wapidh yiende uh, ok warit uh, alworawa uh, kendo gima anyalo wacho en ni Eh, sama koro chope ni ok onego wabed chien kata kaka oganda ni koro sirikal ema wago koko ni wago negi koko to en sama onego bed ni kata wan ma wan dala ni wang'iyo ni to ere gima wanyalo timo wabe mondo kik pini bi hinywa dala ka nikech seche mubedo piny ugo koko kendo uluongo ni sirikal ok otimo ma sirikal ok otimo ma sechego sirikal to gin gidak e utegi mabeyo kendo kata pino gin giwinjo mana e news kaka uwinjeno koro Wangari Maathai ne wacho kamano kong'eyo ni Sama wa punish nature nyiso ni ok wadwa pidho yiende. Sama i punish nature nyiso ni in ka in dala to gima inyalo ga timo en mana tong'o yiende go tetetetete kigogo maka kikia ni kiny nature no ema bobiro to miyi punishment. Koro kanyalo siro gima iwacho ni uh, uh, Raila Amolo Odinga nowacho uh, ni eh, nitie pesa monego bed ni iketo tenge ma loso minyalo tigo in case of any emergency kaka koro mane wayudo ni En gima ni kare nikech uh, nature ok en gima bogoni simu to nyisi ni abiro an oula abiro dwe ma kama kama ikuru pe ikuru pesa. En gima nyalo bira poya nono ka nok uikoru. Koro emergency be onego bedie ma sirikal oketo e tenge mong'eyo ni in case of anything wanyalo timo kama kama kama mondo mi wakony oganda kik tho e yo mok owinjore. Kaka migosi Trovain iwacho kanyo ni dhano ok pidh yiende momiyo gik Maka magi koro be koro timore ahinya. Penjo maduong' en ni kaka ng'ano ero ma bende oseng'e gini to be oseng'e ni en gino ero makare isetime ang'o? Uh, uh, gi an anyalo paro kane diere mane uh, weche mag pidho yien kane uh, president ogolo uh, wach mar pidho yien kendo ne en gi mission mar pidho yiende over ne en yiende over million koso yiende Ah, noyudo ka an e skul kendo anyalo wacho ni natemo kar manyalo nikech kaka jatelo e sikul gik moko ailako kowuok e gato wabe wasire ga lwedo eh, gi kuonde mwatelego kendo wamako lwet nyithindo mwatelonegi gi jogo mwatelonegi e sikundego kendo wamanyo yiende to wapidho e sikul kanyo to kata dala kata kaka ing'eyo an e wuoyi maduong' ok inya wacho ni pok apidhe kata yiende moko ariyo kaduogo dala sama an dala magi gigo eko manyalo timo kang'eyo ni kiny be dibedie to yiendegi ka nika to nyalo rito kata mana ot yamo kik wal. Kaka wuod Seme, iwacho kanyo ni skul nipidhe yiende. Ng'ato penja ni gwenge ma Seme to be iseng'iso jogo nonego bed ni gipidho yiende koso in ipidho mana e dala? E gwenge ma Seme bende ah, ok anyal wacho ni an marach ahinya nikech ah, kaka ni wacho ni ajatelo nitiere eh, mi, eh, leadership eh, program moro ma wan go miluongo ni Kenya Youth Organization ma be wasebede ga kachiel kata kodi to mago some of the programs ma wabedo ga godo kendo pidho yiende go e some of the things ma wanyalo timo mok wayudo kata support from any eh, organization Erokamano ahinya migosi Trovena. Ah, ka wadhi mabor matin gi siasa. wasebedo ka waneno ka bende koro isebedo kilimo skunde kendo moko kuomgi mi idhi tikonyo nyithindi miyogi wuoch moko be imiyo nyaka taulogo eko mag ria gini osebedo nade ang'o mano mi ichako gima kama Ah, erokamano mana kaka nachako ni ah, kidwa konyo oganda to onego bed ni ikwongo ing'iyo kuma shida chakore godo Kendo ikuongo ing'iyo ni to shida ni onyalo bedo nochakore gi kure mondo mi wachak lose from the grassroot. Koro kaka nanyisi natelo ne eh, eh, department no endo mar nyithindo masomo eh, eh, somo mar paro ma en psychology kendo omakore kachiel kachiel gi mental health. Iyudo ka sani e rowere mang'eny eh, wito ngimagi e yo mar wito ngimagi e yo mar eh, deruok. Kendo deruok ni ok en gima bor gi ng'ato ang'ata. Kendo anyalo ga winjo ka ng'ato wacho ni mano ng'ama owito ngimane e yor deruok no ni an ok anyal dera. To king'iye e, e, from buk kuchocho ka wasomo en ni ng'ato kowito ngimane e yo mar deruok nyiso ni mano shida mano chake chon kapod notin. Nitiere gigo eko mano kale kapod notin ka en nyathi manyako tiyudo ka nitiere gigo eko mano bedo denied e child, e child stage ne Nitie gigo eko mane ok oyudo kata gigo eko mane ok okalie kane pod otin. Koro iyudo kodongo ka eh, en gi eh, eh, ng'ichni moro kata disorder moro mabedo kadongo ma by the time ma en rawera ka eh, stress moro ochwade matin ni to yudo ka ng'ato odere. Koro mano ema nojiwowa kendo nwang'iyo ni kaka nyithindo go eko mohero oganda kata jotelo wachako gi limo sikunde mag nyithindo matindo kendo watimo mentorship programs kendo ka gin nyithindo manyiri to wating'o eh, kaka iluonge no Taulo mag ria. taulo mag ria kendo watero negi ok ni watero negi atera to wapuonjo gi nyaka kaka ginyalo rito arita gi mar paro seche ma gikadhe e, e stages ma kamago to ne nyithindo ma wuoyi bende nyocha wawinjo ni nyocha usebedo kuneno ka nyithindo ma nyiri ema ji odichgo ahinya. Sama gidich gi nyithindo ma nyiri to wich wilga kendo gi nyithindo ma jowuoyi. Bende kwa wawuotho e sikunde ailago to watimo mentorship programs kendo wapuonjo nyathi ma wuoyino be en aena dhano kaka jomoko ma sama en gi shida moro to ok oling' ni an an wuoyi. Kendo gi kizungu iwachoga ni be a man. Anya paro diere moko ka niwacho e university kuchocho weche moko ma ji ohero wacho ni mwanaume unaoga aje kia ang'o. Koro iyudo ka. stigma no grow e pach ng'ato to ng'e ni ang'a ma wuoyi ang'o momiyo arwako sweta ang'o ma wuoyi ang'o momiyo awuotho gi umbrella koro yudo ka stigma no ema miyo eh, ng'ato kadhe gik maricho to ok ong'eyo kong'eyo ni en ng'ama wuoyi erokamano ahinya migosi troven pile pile wang'eyo ni ng'ano ero mabende timo gik machal kamagi Eh, nyalo bedo ni olap dhoge ndong' Kata nitiere gimoro mogeto mbele ka kaka migosi Troven Silas. Be nitiere gimoro molabdho gi ndong' ne mbele ka? Ah, kanyo eh, be penjo maber kendo anyalo wacho ni ah, ka nadongo na, na, nachako gombo bedo jatelo chon to kata ka nadhi e sikul na, nanya paro ka nasomo skul mar Ramba Boys na, na, nahero siasa kabisa to na nokahero siasa na jasiasa but nang'eyo ni koro kaka jatelo ni mondo mi ibed e telo nyaka ikadh e siasa koro nakoni ni kara ka en e siasa manya kadhe ni eka bed jatelo to kara wa akadhe akadha mondo ka chieng' moro abe abed e jatelo ka jotelo moko magomboga kendo an gi ji mang'eny ma inspire ga ma anyalo ga follow uh, life story gi kang'iyo kaka ne gi eh, manuva ma gibedo jotelo to ji, ji ma kamage ma miyoga olap dhoga nyalo ga ndong' ne kombe moko kata seme kanyo kendo aneno ga ni no man is limited kata kapo ni iyi ka tin kaka jomoko nyalo paro ni ah, ma kijana ma pod tin but ang'eyo ni gimoro amora nyalo ga timore kanyalo ga ng'iyo kata life story ka mag ji korengo giri mano bede parliament kapod jo higni prariyo gauchiel prariyo gadek kanyo manyiso ni gimoro amora nyalo timore kendo jatelo ok ng'i gi hignine koro lap dhoga to ndong' ga bedo jatelo seme kanyo en mano kabo wacho ni kanye kata karang'o to bro mana ng'ere mbele Uh, kiwacho ni uh, olap dhogi ndong' kata ka ji wacho ni hiki tin mano be gima pile pile waseng'eyo ni rowere waseng'eyo ni ka hiki tin to ok inyal telo to iti wacho ni idwa telo kata hiki tin Ang'o noero ma dinyis rowere ma bende koro hikgi tin girito ni gichop higni kanyo pradek gabich kata prang'wen eka gidonj e siasa? Ah,
ah, kanyo anyalo wacho kendo ok anyal wacho ni donjo e siasa nikech siasa to ni kumoro amora but rawera ma gombo bedo jatelo en gima ok onego irit kata matin. Anyalo paro Daudi ka nobedo jatelo nokwanye ka en ema notin ma ne en aena jakwath kumoro. Koro eh, an kane pod eh, atin mana kaka pod atin no, aseneno gik mang'eny mosetimorena kata gik mang'eny masetimo gi higni na matin go. Ma ok anya bet kuma ji wacho ni ng'ama tin ok nyal telo. Nikech anya paro higa mokalo, eh, nabedo ranked eh, top most eh, influential students kendo ne nitie ranking mar 100 most influential students. To nayudora e top 10 na namba ochiko. Koro natemo ng'iyo kanyalo bedo influential e, e Kenya mangima. Koro tela tela ne seme nyalo bedo gimoro michak ing'iye higa nikech kanyo nokopenja ni jahigni adi kapok oketa e influential students kanyo. Kendo asetelo e ginene madongo dongo, an, e, an jatelo e Kenya Youths Organization, wan gi Comrades of the Republic of Kenya Movement motelo ne eh, nyithindo masomo e mbalariany e Kenya duto te. Koro aneno ga ni telo Okay, gigo duto te pok openjaga kumoro amora kata interview madhiye ni tija higni adi kata in pok ipenja na ja higni adi nyaka nadonj ka. Mm. Manyiso ni en tek ni ng'ama wiye ler kendo ing'eyo gima ber midwa ni timne oganda midakgo e kuma idakeno kendo ing'eyo ing'eyo wuoth maber monego bed ni iwuotho kaka jatelo. Ok onego bed ni iketo kata pach mar higni nino e wiyi. Onego bed ni i- i- i- iwuotho mbele kendo i ensure ni kuma jomadongo manigi higni mang'eny go rire ema ibi yudi e iye kuondego eka inyalo bedo jatelo Ah, iwacho wach moro kanyo ni kuma ji rire Mm. odiochieng'no ero ma bende nitimo graduation no ero kisii university ne waneno kiriri kacha ma bende niwuotho e bath simba arati en ang'ono ero ma bende dine kel riwruok mari kama to ang'o ma no inspire i mondo iwuoth kama kamacha to niwinjo ang'o seche ma niwuotho e bath gavana ok uh, gavana ma kisii county no Uh, ok en odiochieng' mokwongo ma nabedo machiegni kode mm. uh, kendo anyalo wacho ni en ng'atno ero mohero rowere kabisa kech kata king'iyo kaka carry out himself o carry out himself as a youth as much as en ng'ama duong' koro gavana kaka nyisi na jatelo e skul mar Kisii University gavana kobiro ga e skul uh, kama kamano to jotelo ema yienegi ga bedo machiegni kode kendo wa ensure ni uh, wa keep company governor mondo obed gi nyithindo kwatere kata kanyo endo modhi bete to governor bende kaka ing'eyo ni an aja ODM kendo apako Raila Amolo Odinga to Raila Amolo Odinga no bok dichopa chopa ire mayot kamano to kokalo kuom jo ODM madongo dongo ka governor na ma Kisu- Kisii county no watemoga mondo warire iye kuondego kendo en sure ni sama en machiegni to iriri be eyo makare nikech kuonde aila go bok iriri eyo ma marach inyalo romo gi hinyruok koro iriri eyo makare nikech be in jatelo ti en sure ni ji aila go emi associate go nikech mago jok manyalo konyi ei wuodh telo kanyo ah, kane waneno ka seche mane kod iwuotho e bath gavana ma kisikacha mano migosi simbarati ne waneno kirwako uh, suit To bang'e kendo kane isidho kerno ero mar luo, ne waneno kirwakori kaka jogo eko machon ne rwakore. Ang'o mamiyo itimo gigi kama? Debe ni itemo ng'iyo environment koso ang'o mamiyo itemo communicate ang'o ne rowere? Ah, gima temo communicate ni everything is possible uh, actually mano e gima atemo communicate as uh, much as atimo gigo duto te kendo atemo communicate ni mana kaka Ruto nyalo time e kaka ibe inyalo time kiwuok e gweng' kanyo. Mana kaka Uhuru nyalo time e kaka ibe inyalo time. Uh, duto te seche te king'iyoga kata mana president kowuok odhi kata mana e nyasi molos gi rowere otemoga chopo kacha korwakore ka rawera to kochopo kata kuma ji dhi timo gik moko mag eh, culture culture to biro korwakore e ataya mar culture koro atemoga ng'iyo ni if the president is doing it so Koro an dak atime kamano kapo ni mano e yo ma ji nyalo succeed godo. To bende sama itimo kamano be eh, eh, jatelo en ng'ama onego bed ni lead the, the way. Koro iyudo ka chieng' mane isidho ker mar Luo mane odong' gi randa ne en chieng' onagi. Kendo chieng' onagi nyiso ni onagi onego o portray the culture mar onagi. To as Luos iyudo ni wa, wawito culture wa sana. or as compared to Masai ok inyal compare culture kaka Joluo preserve culture gi gi kaka Masai preserve culture gi koro atemoga as a leader koro lead the way manyiso ni kawuono wasidho kerwa to kawuono wane culture kaka onagi koro en sure ni you dance the tune kaka jo onagi mano e gima inspire ga erokamano ahinya migosi trovena penjona ma ogik en ni Rowerewa osebedo koluor dhi kuonde ma dhano chokre, moko iyudo koluor ni ok gidwa ni onegi, moko be oluor wuoyo. To kaka Migosi Trovae ne waneno kata kidhi e chokruokno ero ma bende nobagi mar ah, Youths Afri- Africa Afri Connect ma bende ne timre KICC kacha. Ang'ono ero mane odhiri midhi kuonde kamagi to ang'o ma dinyis rowere ma bende koro oluor dhi kuonde ma ji riworegi eh, eh, mondo gichak dhi kata ber mag gik machal kamagi? Uh, erokamano mano penjo maber uh, kendo anyalo paro conference mana dhiye miluongo ni Youth Connect Africa yeah. kendo the main aim mar uh, conference no ne creating a borderless Africa. Koro kaka rawera ka serikal obago gima chalo kamano manyiso ni creating a borderless Africa manyiso ni aja Kenya lakini Kenya gi Uganda is borderless manyiso ni I can do anything between Kenya and Uganda to conference cha niyudo ka Africa duto te nobedo represented kendo countries te nobedo represented. Koro gima nyalo nyiso rowere en ni bedo kumoro ailano ema nyalo konyi romo gi ji manyalo konyi e ngimani nikech kibet abeta ka nonyuoli kata wach nonyuoli Kisumo ka, Kisumo ka ema ibet isomo, Kisumu boys Kisumu kae mini beta beta ama okidwa okidwa explore mm. okidwa exploit your potential manyiso ni okihero wuotho e ji manyiso ni nyalo beta beta Kisumu kama gima ber ok nyal betie kuomi nikech ok interact gi joma wuok e pinje mamoko nagombo be mondo mi adhi kanyo kendo anya paro ka uh, ah, ka nadhi kanyo noyudo ka school ma Kisii University be nitiere group moro mane dhi kanyo to ji ne dhi kacha kaluwore gi groups mopogore opogore to an awuok awuoka kian independently ma en sure nachopo kacha nikech nang'eyo ber manyalo wuok e iye kanyo eh, kanyo be konyo ng'ato iwuoth ing'eyo kuonde ka ilago nikech iyudo ka ng'ato dak adaka ma KICC no winjo ga winjo ne en e pesa en ga e pesa to kia ni KICC ni en ang'o to chung' ne ang'o to en ang'o matimore kanyo Kendo gima nyalo jiwo rowere ni miwa kamano kiwinjo kobak kumoro to onego ine ni chopo kendo ibedo piny iwinjo gigo eko mipuonjo ji nikech kacha nipuonjo ji a lot of things ne nitiere department mar agriculture all the sectors were catered for koro ka in ng'ama ohero siasa to nitie sector midhi bede tiwinjo weche leadership ka in ng'ama ohero weche agriculture kata ka koro in ng'ama ohero weche puodho ipuonji kendo iyudo puonj kowuok kuom nyaka jomoa Malawi, jomowuok Rwanda kamano kamano kendo ibedo ng'ama nigi lony mathoth. Ah, kaka migosi Trovena, ah, wach mar telo ni osechopi kuonde machalo nade ma bende ok ning'eyo ni nyalo chopi? Ah, telo mondo mi ine kadhi mbele gi telo kendo an gi teko mang'eny e telo ah, osechopa kuonde ma madongo dongo kendo aseromo gi jogo eko mano kang'eyo nanyalo mosorago kata wuoyogo one in one. Uh, telo semia interact gi CS mar education mano machogu kano bire school kacha gigo eko ma nokang'eyo ni nyalo timore ka pod atin kaka ji wacho no kendo asebedo gosiep gi gavana mar Kisii County kaka nineno no aserado gi gavana mang'eny kata mana ma Homa Bay mano Gladys Wanga gi jotelo mana mamoko to kata telo ni be emane odhira ma adhi e conference miwachono kendo nomiya arado gi ji mawuok e pinje maoko kendo anyalo paro narado gi youth president ma Sierra Leone ma pod wawuoyogo nyaka kawuono kendo ang'eyo ni mbele kae wapango gigo eko mabeyo ne rowere maseme kowuok kuom uh, uh, youth president ma Sierra Leone gi gigo eko mathoth mapod nie yo mabiro. Uh, Migosi Troven, uh, mana ka watieko Ne waneno kacha ka ne irado kanyo gi gavana erono ma Homa Bay e magawa no ero kama ne gin e gi mano jafwambo Larry Madoho eh, Trevor Ombija ere kaka iriri ga niriri min ng'eyo to ere kaka ing'weyo ga ni jogi ni kuonde machal kama Uh, erokamano ahinya uh, kaka jatelo e sikul iyudo ka in gi osiepe mang'eny kendo kata kuonde ma gidhiye go iyudo ka eh, in in aina gosiepe mang'eny ma mi information kendo ka waradoga gi ji ka, ka kamago kata ka governor ti ensure ni i- idonje e relationship maber gi chief of staff kata PA koro iyudo ka sama en kumoro to ng'acha nyisi ni wan kama kamae inyalo biri mos jatelo nikech kanyo kuma ber ma kaka jatelo matin inyalo rado gi jotelo mosebedo e telo chakore chon ming'eri kode maber. Koro kaka Gladys Wanga nowachnwa ni nobedo jatelo KU kendo ne en secretary general. Koro mano gima ne nyalo inspire jatelo mapod nie mbalariany ni ne obe ne en kama kama to sani otelo ne county ma Homa Bay. Kendo nwatemo mondo mi wachopi wa interact gi eh, Mama Gladys Wanga ma be interaction no nokelo weche mabeyo kendo kata mana Trevor Ombija ma sani nochung' MP ma Nyakach bende nwa interact godo maber kendo wayudo ni mago jogo eko mabeyo ki interact go manyalo kelo dongruok kuom jatelo. Erokamano ahinya Migosi Traven, aneno ka uh, producer marwa nyisa ni saa koro mayowa wang'wa to dami thuolo king'iyo uh, kamera wa ka inyise rowere go ero wachni mogik iwacho kanyo ng'ato to penja ka ni Traven onyiswa ni odhi chung' kanye. Mm. Eh, to dhi chunge kamane hmm. koro wachni mogik inyalo riwo mano be ne rowere ah, gima nya nyiso rowere duto te manena en ni ah, iki ok dew gino endo monego bed ni timo gi sa monego itime ah, gi gino endo monego itim kendo kisebedo ng'ama rawera nyiso ni ng'ama duong' monego bed ni chako pango ngimane e yo makare ma ok ilal kata e weche mag kong'o kata ng'o yedhe mag mergi kendo ibedo ng'ama ratiro manyalo rito dala kaka ng'ama rawera. To e telo ka bende en gima ber eh, bedo jatelo en gima ber kata e muma jogo duto te kineno jogo duto te kata Yesu ne jatelo kendo kibedo ng'ama jatelo tinyalo bedo somebody of substance e community. To katieko gi penjo mipenja eh, e kuma anyalo chung'e uh, aja central seme ward uh, to mbele ka kok bor ahinya nikech aja riraga mana kaka isewacho no 2027 kanyo anyalo pore mbele kanyo mana kaka isewacho Janeno mar Chuny Onagi TV iwinjo kanyo migosi Troven Sadilas ma bende en jatelo no eri sikul mbalariany ma Kisii to bende otelo ne comrades eh, pinyni eri mar eh, Kenya kaka deputy mar ah, Director of Director of Institution. To wacho kanyo bende nodhi chung' e gwenge eko mag Central Seme. Eh, mano 2027 waseng'eyo ni ng'wejno e rang'e nodhi bet ma ok oyot ahinya lakini wakwayo ni hawi maber okamano to tutri kod odiochieng' makiny kendo e chenro ni eri mar chieng' e jamondo ka wan kanyo gi Sheila Magare Eh, bang' mae to wadhi bedo gi chenro no ero mar ona gi jakinda kamani to i chenro ni en an Gerald Bonyo